Naannoo nagahaa keessa yoo jiraate, alkama takkattii qofa waan nyaatee bulu yoo qabaate, faka'annamaa hiizati dunyaa bihazaafirihaa, akka waan duniyaan harka isaa mirgaa irratti walitti qabamteeti. Akkasitti haa laakkawu jedhan. Yeroo baay'ee ilmi namaa ni'ima keessa jiru kana hin beeku. Kama qaala Rasuulu sallallaahu aleyhi wa sallam, Ni'mataani maghbuunun fiihi kathiirun minannaas. Ni'imaa lama ilmi namaa Ni'imaa lama ilmi namaa yeroo baay'ee of keessatti rama. Ni'imataani maghbuunun fi kathiirun min annaas. As-sihhatu wal faraag.
Biyya nagaa keessa jiraachuu fi akkasumas ammoo qaama ofiitii aafiyaa qabaachuun ni'imaa guddaadha. Rasuulli Alam alayhi salaam

Maali jennaan namni kun hundi isaatuu fiildii irratti mataa ofiitii karoorfatee irra dalagaa'uu qaba. Kun daa'ii da'awaa ta'ee ispeeshaalistii da'awaa walii galaa tokko ammoo da'awaa waan tokkoo qofatti hundaa'e tokko barsiisaa quraanaa qofa ta'e ka da'awaa irraa qooda guddaa hin qabin tokko barsiisaa ilmii ta'e ka qooda da'awaatiif qooda fatwaa irraa illee hin qabaatin tokko ammoo fatwaa bichaa irraa ta'e ka qooda biroo keessaa illee hin qabaatin tokko ammo daa'ii zabanaawii ta'ee maraa fakkaatee dalagaa kuun ammoo achirraa ba'ee hordofataa kana maraa ta'ee gariin ammoo hordofataa ba- eh, baada namootaa ta'ee akkasi jiraata namoonni kun subhaanallah nama kana hunda isaatu wa kullun fi falakii yasbu Namuu karaa Rabbi isaa baase keessa deema. Walaakin baay'innaan guddaa hin barbaannu. Afaan lamaan ofirraallee ta'ee namoota nu fakkaaturraallee ta'ee obboleessa keenna akkasuma sheeka keenna, daa'ii keenna, hayyuu Rabbi hayyuu duniyaa fi diiniillee kenneef Sheeka Marii galatoomfachuu barbaada. Dumartii daraaraa namni kun kunuunsee hadhaan asiin nu gaheef. Wallaahi fil haqiiqa. An barsiisaa Qur'aanaa, barsiisaa Qur'aana irratti miidhamee, ka lafeen cabdee, ka maal ta'ee naan jettan. Laakiin cabnana sanii anaaf namoota na fakkaatu. Sa'aatii humna adha qabu kana hin qabne. Sa'aatii jiruu adha irra itti jaraataaru kana hin jirre. Sheek Amar hunda keenna dhaqqabee, sa'aatii nam tokko nama hin qaabanne. Boolla akkamii san keessatti? Kiiloomeetira meeqaa karaa irraa ba'e? Gawrummaan Al-Keeyrii ka birriin guddaan itti kennamte karaa takkattii qabatanii deemanitti sa'aatii san keessatti namni kun maaf akkana ta'a ammaaf as bula ati ma ati maal keessa bulaatta ammaaf as hin bulle gaafa bakka wayii boolla wayii nadhufanii bakka san buluuf taanaan maatii ofii waliitiin dhufaniiranii yaboo ti deemaa jedhee akka nama nama jibbee maaf deemna jenna yaa akhi bakka bultan illee hin qabnu bar jedhe wanni nu irra bullu akkuma rabbi beeku san wanni nu nyaannee bullu wama rabbi beeku san ati maal irra jiraata hatta an hadha takkatti maa bulu dadhaba rabbi subhaanallah seenaan sheekh amarii dubbatamee dhumatu amma boodatti illee ilaana baasa

Itti lukaan deemaa turte gaafas gaafas Root- arga.
Rootto cituu kana bichaa miti ka keessi guddatee jira. Ee bachaa gaarii jirtan badeera baay'ee gammadeera. Isinii haa deebi'u. Waan amma naannoo Shashimanneetiin dalagamaa jiru waan amma isin gara diiniitiin dalagaa jirtan irratti baay'ee gammachuu guddaa na dhagahame. Dhugaa isa dhugaa dubbachuudhaaf infoormeeshinii dhiyoo kan argadhe irraa kan ka'e. Qalbii kiyya haga wanni kun muduun dalagamu ani eessa jira haga jedhu takka dhagaa sheek riyaad rafne ammallee nama baay'eetu isaan hafa ka dhufee as jiru ka rafee jira achuma buutee dhabne jira bara beektu achuma buutee dhabne namni gariin bee wallaahi nuti jiru ooflaayinii ta'a. Gariin amma ooflaayinii taa'ee wallaahi warra dalagu jira warra san keessa jirtanii ammallee shaddu haalakum antul haqqa.